Asat na woyan joine A2 platform no ɛneɛ na senior a ɔɔhwere adeɛ ankasa A2 platform no bɛtumi aboa mo atumi agenerate sika kakrakra every brɛsɛ day na kwan bɛn so na wobɛtumi afa so adi saa adwuma no ɛyɛ very easy ɔmo wɔ activities bi te sɛ red packet ɔmo wɔ daily check in ɔmo vip levels no move automatically na ɛmove no na wonya diamonds diamond no na wobɛtumi de atotɔ pick axes a ɛno so de bɛyɛ mining ama wo a ɛbɛ generate free usdt ama wo Senior wompɛ wei na wopɛ deɛ bɛn? Na option baako koraa a ɛno deɛ abɔ dam na ɛyɛ saa ɔmo B28 no. Amanfoɔ de B28 no adidi ankasa nti no need to waste time. Ma memfa wo nkɔ platform no so na menkyerɛ wo kwan a ɛfa so di ne dwuma ne kwan a wobɛtumi afa so ayɛ wo withdrawal a incase sɛ wotumi accumulate sika kakra wɔ platform no so a. Kae sɛ woyɛ unlike video no a wobɛ like na woahyɛ na ato obi biara because ɛno nso yɛ very important. Sɛ wopɛ sɛ wode platform no di agorɔ a, link no a mɛgya no wɔ description section hɔnom no, wobɔ so a, anaasɛ link no a mɛgya no wɔ telegram hɔnom no, wobɔ so a, ɛha na ɛde wo bɛba. Ɛde wo ba ha yi sei a, na woabɔ continue no so. Wobɔ so na sɛ ɛde wo ba ha yi a, wobɛ enter wo email na woabɔ send code no so. Wɔbɛ send code akɔ wo email no mu na woakɔkɔpe saa code no abɛ paste no wɔ ha yi sei. Wowie a na wa enter wo password na wa confirm wo password no na woabɔ register button no so. Wobɛ abɛnya account wɔ platform wei sei so. Nti woyɛ biribiara kamakama a wobɛba abɛnya interface bi te sɛ sei na kyerɛ sɛ woatumi a create wo account no. Na ma menkyerɛ wo nneɛma mmienu mmiɛnsa bi wɔ platform no so sɛnea ɛbɛyɛ a wode redi agorɔ a wobɛhu nneɛma a ɛwɔ sɛ woyɛ. First one no yɛbɛkɔ check in nti wohwɛ options no a ɛwɔ ha yi sei no a, check in no a ɛwɔ hɔnom no sɛ mebɔ so a ɛde me bɛba ha yi sei. Wei no ne check in no nea ɛteɛ ne sɛ agorɔ no a wobɛdi no platform no so no, Edi range no a wo turnover no bɛduru no, ɛnna ɛbɛkyerɛ sɛ wo qualify sɛ wotumi check in wɔ ha yi anaasɛ wo nqualify. Na ɛnyɛ wei koraa na ɛhia me kɛse, but mepɛ sɛ ɔte nneɛma bi ase wɔ platform no so, nti yɛbɛkɔ next one no, mɛba back. Nti sɛ meba back na sɛ ɛde me ba ha yi sei no a, next one a mɛka ho asɛm yɛ VIP rewards, sɛ mebɔ so a. VIP rewards no rekɔyɛ te sɛ check in no, wei nso agorɔ a wobɛdi no, wodi agorɔ platform no so every blessed day no, na ɛaccumulate nneɛma wɔ ha yi sei ma wo. Ɛwɔ number of TRS a sɛ ɛduru pɛ ɛno ankasa bɛ move de wo akɔ VIP two. Ɛna sɛ wogu so redi agorɔ platform no so na sɛ VIP two no nso yɛ complete a, ɛno nso bɛ move akɔ VIP three. Saa na ɛteɛ. Ɛna VIP biara wobɛkɔ biara no ɛwɔ number of diamonds a wobɛnya. Diamonds no ɛso mfasoɔ ne sɛn? Mɛkɔ back na makyerɛ wo kwan a wobɛtumi de diamond nso agenerate sika wɔ platform wei sei so ɛno na ɛyɛ about mining no na maba ha yi sei no adeɛ baako bi wɔ hɔ yi a ɛno deɛ very simple ma menika monitor wu ɛno na ɛyɛ saa red packet no ɛyɛ very easy sɛ wobɔ red packet no so sei a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ enter code bi sɛ wonya saa code no bi na sɛ wobɔ hyɛ ha yi na sɛ wobɔ claim no so a wotumi nya TRS, wotumi nya USDT, na wobɛhu saa nneɛma no wɔ he? Code no wobɛnya no wɔ he? Wɔn wɔ group a wɔn distribute saa codes no. Mɛgya saa group no link wɔ description section hɔnom. Nti wobɔ so a, ɛwɔ sɛ ɔyɛ very fast. Wobɛhu time a wɔn drop saa code no nyinaa. Nti wowura group no mu a na wɔaredi na wahwɛ time a wɔn drop no. Nti wɔn drop yɛ a, wopiki code no a na wɔbɛ paste wɔ ha yi sei na wabɔ claim now no so. Wobɛhu sɛ wobɛtumi anya USDT, wobɛtumi anya TRS. na ese ɛno nso abɛyɛ free money ama wo a, ɛno nso bɛtumi aboa wo paa. Na mɛ log out na mede wo akɔ me main account no mu, ɛhɔ na sika kakra ɛwɔ, na mede aka mining no ho asɛm akyerɛ wo. Nti maba me main account no mu, wohwɛ a mewɔ bɛyɛ two hundred and seventy one USDT ɛwɔ mu, mɛbɔ home button no so. Nti sɛ meba ha yi sei no a, sika no na ɛsan ɛshow ɛwɔ soro ha yi sei no, na woba aseɛ kakra a, mfimfini no, wobɛhu sɛ round button bi ɛwɔ ha yi a akuma ɛda mfini, ɛna ɛyɛ saa mining session no, sɛ mebɔ so a, Ha yi sei no, gye sɛ wo unlock pickaxe na saa pickaxe no ayɛ mining no ama wo. Na kwan bɛn so na wobɛtumi afa so a unlock diamonds no a wobɛnya no, wobɛtumi de bi a unlock pickaxe wɔ ha yi sei. Sɛ wonni diamonds no bi a, wobɛtumi de USDT a unlock pickaxe no bi wɔ ha yi sei. Nti mɛkyerɛ kwan a wobɛtumi de saa option mmienu wei nyinaa ayɛ mining wɔ ha yi sei. Nti hwɛ down ha yi sei na wobɛhu start mining. Sɛ mebɔ so a, ɛha na ɛde mbɛba. Wobɛhu sɛ ɔse not enough pickaxe. Nti mɛbɔ exchange now no so. Ntsi by default ɛda diamonds. Na ɔpa kyerɛ wo sɛ hundred diamonds biara bɛma wo one pickaxe. Ntsi yɛmfa no sɛ wokɔ vip two a, number of diamonds a ɛde bɛma wo no, woba ha yi sei a, number of pickaxe a ebetumi atɔ no, woba a na wɔabɛ set no wɔ ha yi sei. Ntsi ebi a sɛ ten pickaxes na ebetumi atɔ a, woba ha yi a, wobɔ plus button no so saa na sɛ edu ten a, na wabɔ yellow button na ɛwɔ down no so no, na ahyɛ aseɛ redi dwuma ma wo. Ebia wo ni diamonds but nso wopɛ sɛ ɔyɛ mining no bi. Wobɔ USDT no so. Nti sɛ ɔwɔ USDT kakra wɔ platform no so a, nea ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛ select number of pickaxes a wopɛ sɛ ɔtɔ because ha yi sei no one USDT bi atumi tɔ one pickaxe. Nti wopɛ sɛ ɔtɔ ten pick axes a, wobɛ select ten, five a wobɛ select five, two a wobɛ select two. Nti wowie pɛ wohwɛ down ha yi a wobɛhu exchange now na wabɔ so. Nti wobɔ so pɛ ɛde wobɛba ha yi sei na wabɔ start mining no so. Nti ma mine kakra, ɔse this reward is yours na wakɔnfɛmo. Nti mine again mɛtumi asan amine no biem. Start mining. Okay, mɛsan amine no biem. Ok me mae no biom. Confirm me mae no biom. Start mining. Nti ten pick axes no a metɔeɛ no, ɛkɔstoo me ten USDT. Mede yɛɛ mining no wieeɛ no, manya fourteen point five four USDT. Nti mepɛ sɛ ɛkɔka me sika no ho a, mɛbɔ claim to wallet no so. Nti ɛkɔ, mɛkɔ back na yɛakyɛke me sika no berɛ aduru. Nti wohwɛ a me two seven one no sese abɛyɛ two seven six. Ɛnyɛ wei koraa na m'ani gye ho. Deɛ m'ani gye ho sesie ara no, Ɛyɛ ɔmo B two eight no because sɛ ɛyɛ new ɛwɔ system no nti no ɔmo we sika paa ɛwɔ saa B two signal section hɔ nom no mede wo bɛkɔ hɔ nom na makyerɛ wo kwan a ɛno so fa so ɛdi ne dwuma na ɛyɛ very easy sɛ mebɔ home button no so a na sɛ ɛde me ba ha yi a me scroba down kakra a under hot picks no wobɛhu sɛ ɔmo wɔ B two eight na B two eight no kwan bɛn so na ɛfa so ɛdi ne dwuma sɛ mebɔ so a. Na sɛ ɛde me ba ha yi sei no a, wohwɛ down ha yi sei no a, wobɛhu sɛ wɔwɔ big, wɔwɔ small, wɔwɔ odd, wɔwɔ even, wɔwɔ big even, wɔwɔ small even, wɔwɔ big odd, wɔwɔ small odd. Senior, ɛbɛ confuse wo. Mede wo bɛkɔ group bi mu na makyerɛ wo kwan a wobɛtumi afa so apeke signal wɔ hɔnom na wode aba ha yi sei. na watumi de atere wo sika mu. Na me se ade no yɛ new no, mede wo kɔ Signal group no mu a, wo ankasa w'ani bɛgye. Nti wohwɛ ha yi sei a, wɔse Signal record June eleventh. Na kyerɛ sɛ on the June eleventh no, signals na wɔn drop yɛ no nyinaa no, mu mmiɛnsa na elusu yɛ. Nea aka nyinaa no, wɔn a wɔde signal no edi agorɔ no nyinaa no faa sika. Hwɛ sika dodoɔ a sɛ woka ho bi a, watumi ameki. Ma memfa wo nkɔ on the tenth of June, na hwɛ sika a amanfoɔ ehwieɛ. Wei nso yɛ signal record June tenth. Wei sei nso mmienu pɛ na ɛsɛeɛ. Nea aka nyinaa wɔweneeɛ. Senior, wompɛ wei na wopɛ deɛ bɛn? Nea nti a wɔama amanfoɔ rewenewene nyinaa ne sɛ platform no yɛ new. Nti wo nso wopɛ sɛ wode platform no generate sika bebree a, wo mmara ni. Woma no kyɛ ansa na wode abɛdi agorɔ a, senior, W'aso bɛtumi ayɛ hye. Nti wei yɛ opportunity a ɛwɔ sɛ wotumi capitalise na wotumi de hwe ɔmo ankasa. Na ma me nkyerɛ ɔkwan a yɛfa so de signal di agorɔ wɔ platform yi sei so. Nti signal no bi na ɔmo adrɔpo wɔ ha yi sei no. Ɔse ɛyɛ five minutes signal. Ɛwɔ sɛ wo check current period no last three numbers no. Nti wohwɛ wei sei no a last three numbers no yɛ two seven zero. Nti ɛwɔ sɛ wode saa three numbers no to wo ti mu. Ɛna woba saa selections no a ɛwɔ sɛ wode di agorɔ no a, Ɔse ɛyɛ small even, big odd, small odd nti wokɔ platform no so a na wakɔ check time no na wa check current period no na wa check selections no nti sɛ meba platform no so a na me scroll ba top ha yi sei no a wohwɛ current period no a last three numbers no ha yi sei no ɛyɛ one two five but wɔn deɛ no na ɛyɛ two seven zero nti ɛwɔ sɛ ɔkyɛke Ɛne ha yi sei tali pɛ na ɛyɛ sɛ ɔmo signal no a ɔmo de maa wo no wobɛtumi a apply ɛwɔ ha yi sei. Ɛna under play mode no wobɛhu some minutes bi ɛwɔ ha yi sei, one second, one minute, three minutes, five minutes. Ɔmo nso deɛ no yɛ five minutes nti ɛwɔ sɛ wo select five minutes. Nti wohwɛ a automatically koraa ɛda five minutes dada, wo deɛ no nna hɔ a na wa select. Wo wia na wa scroll aba down. Wo ba down a, ɔ selectee small even na wo so wa select small even, ɛna ɔ selectee big odd ɛna ɔ san selectee small odd na wa select no sɛnea ɔde maa wo pɛpɛɛpɛ. Na sɛ USDT na wode di agorɔ a wobɛhu sɛ ɛbɛ show ha USDT. Sɛ wo sika no wa convert kɔ TRS a ɛbɛ show ha TRS na wa enter the amount of TRS a wopɛ sɛ ɔde di agorɔ no, ebia 10 TRS. Anaasɛ five TRS, fifty TRS, one TRS, nea wopɛ biara na wa enter wɔ ha yi sei. Wowie pɛ na wabɔ confirm no so. Sɛ time no ɛ ɛnde pɛ, wontumi nsteki. Ha yi sei no bɛba lock gye sɛ ɛ start fresh time. Nti ɛ start a, ɛbɛba confirm kamakama na wo nso woatumi a confirm na wo nso woateki part. Because sɛ ɛyɛ five minutes signal no, after five minutes no results no ɛbɛba. Nti results no ɛba na wasan akɔ signal group no mu na wasan akɔ peke signal a wɔn de baeɛ no na wabɛ apply biribiara ɛwɔ ha yi sei. Nti ɛyɛ a na wahyɛ no nso. Wotum sɛ biribiara ɛyɛ very simple. Nti kwan a yɛfa so de saa signal section wei sei so di agorɔ no no, na ma me kyerɛ wo secret bi. Sɛ ɛbɛyɛ a wonsɛe sika bebree wɔ platform wei sei so no, in case sɛ wode sika aba ha yi sei, USDT, ebia 10 USDT, wonim sɛ wode kɔdi agorɔ a, ɛbɛtumi afiri system no mu ntɛm anaa ɛbɛtumi ahye. Trick a wobɛuse ama mu atrɛ na woatumi akyekyɛ mu na woatumi againi afiri platform no so sɛ, wohwɛ ha yi a wobɛhu exchange, sɛ wobɔ so a, Ɛde wo ba ha yi a na wascrew aba down nti woba down a ɔse from TRS to USDT but wei no deɛ ɛyɛ from USDT to TRS nti wo select a na wa select USDT na afei wei na shift ɛkɔ TRS nti number of USDT a de baeɛ no sɛ wɔpɛ sɛ wɔde ne nyinaa kɔ TRS a na wabɔ max no so na USDT no nyinaa bɛhyɛ mu na wabɔ exchange no so. Nti I exchange awie. Nti sɛ mebɔ mii no so a, na me sukuu ɛba top a. Wobɛhu sɛ seesei no me USDT no ɛkɔ TRS na seesei no ayɛ bebree. Nti sɛ mebɔ ten TRS koraa ɛhyɛ mu a, na sɛ ɛfeeli a, mɛtumi a use two years plan no a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛka me. Nti another trick a wo sika ɛsua a, woba ha a wobɛtumi

Nti address no a ɛwɔ ha yi sei no wo copy na de kɔ any crypto exchange na wo kɔ send sika gu so anaasɛ wo kɔ withdraw sika gu so a wobɛhu sɛ wɔbɛba platform wei sei so no na sika no ɛyɛ display ɛwɔ ha yi sei a wobɛtumi ahyɛ ase ɛde adi agorɔ. Ebi a wɔagenerate sika bebree ɛwɔ platform wei sei so wopɛ sɛ wo withdraw deposit no nkyɛn na wobɛhu withdraw button ɛwɔ ha yi sɛ wobɔ so a Wo skru ba down a, ha yi sei no wobɛhu TRS, wobɛhu USDT. Dea wopɛ sɛ ɔre draw no na wa select no wɔ ha yi sei. W'address no ɛwɔ sɛ odi kan ɛkɔ setting, mɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a sete. Nti wobɛhu sɛ me me deɛ no ma sete ɛno nti a ɛhyem no. Amount no wo enter hyɛ ha yi sei na wo payment password mɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a bɛ sete. Na wabɔ password no ahyɛ ha yi sei na wabɔ redraw button no so. Wobɛhu sɛ sika no bɛ redraw akɔ exchange kura wallet a wɔde baa ha yi sei no. Na ma menkyerɛ wo kwan a wobɛtumi afa so asɛte wo payment password ne wo wallet address. Wobɔ mmienu so a, na wohwɛ down ha yi a, wobɛhu security. Sɛ wobɔ so a, ha yi sei no, wobɛhu withdrawal address. Sɛ wobɔ set no so a, sɛ BNB wallet na wopɛ sɛ wode ba ha yi sei no a, wobɛbɔ BNB no so na woakɔ any crypto exchange so na woakɔ copy wo wallet na woabɛ paste. Ɛwɔ saa wallet section ha yi sei, sɛ TRC 20 a, ɛno nso wo select a na wakɔ copy ɛho address na wabɛ paste, wowie a na wabɔ save button no so na ɛyɛ sɛ wa add w'address. Wowie a payment password no me deɛ no ma set ɛno nti a wohu change payment password nti wo deɛ no wobɛbɔ set no so, wobɔ so a na wabɔ wo payment password na wa confirm nti wowie na wo save pɛ wobɛhu sɛ yɛbɛsave wo kamakama ama wo. Wɔn san wɔ other other activities bi wɔ platform no so a wobɛtumi de adi agorɔ but for the mean time no kakra yi a makyerɛ wo yi na ɛwɔ sɛ wohwɛ na wode ɛno no di agorɔ. Ne aka no sɛ ɛho bɛhia a mɛdrɔpo video na makyerɛkyerɛ wo mu. Wei na mede generate amount. Amount a mede baa platform yi sei so na ɛyɛ hundred USDT. Seesei hwɛ baabi a aduru. Wopɛ sɛ wode di agorɔ a this is the right time. More updates ɛbɛ drop nti wo subscribe to me channel na na wa subscribe share ma ɛnto nua na join me telegram channels no links no nyinaa ɛwɔ description section wɔ ɛne whatsapp group no nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ drop update bi ɛwɔ group no mu na amma ha a wo nsa bɛka ɛyɛ a na wakae sɛ wobɛ like video no sɛnea ɛde bi a mɛka no no ɛha yɛ sua tech the home of tricks.